ISA 260, sef yr adroddiad manwl ar gwaith yr archwilwyr um, i wneud efo'r cyfrifon. Um, Gai gychwyn, wrth gwrs, wrth, wrth ddeud unwaith eto, diolch i staff cyllid, yn enwedig Bethan, Claire, um, Sian, Gemma a'r cyfrifwyr i gyd sy wedi ni cael ni i'r pwynt yma, i gwaith caled nhw ydy hwn, dwi ond yn eistedd fama fel, fel y ffryntman, nhw sy'n gwneud y gwaith caled i gyd, a, a, a dwi ond yn, yn cyflwyno uh, i gwaith nhw i chi heddiw. Um, hefyd, swn i'n licio diolch i Yvonne a Gareth o Swyddfa Archwilio Cymru am eu gwaith nhw a i parodwydd nhw i weithio efo ni. i sicrhau bod y cyfrifon yn gywir ac i ddefnyddio'u synnwyr cyffredin pe oeddwn ni'n trafod ambell beth i wneud siŵr bod ni ddim yn, yn canolbwyntio gormod ar gormod o fanylion dibwys oedd yn creu waith newid i ni um, a bod nhw ond yn canolbwyntio ar y pethau sylweddol oedd yn, oedd yn effeithio yr cyfrifon. So diolch i'r ddau grŵp yna. Um, fel mae'r adroddiad uh, blaen adroddiad efo'r cyfrifon yn nodi, mae yna ambell newid wedi bod i'r cyfrifon yn dilyn yr archwiliad. Um, Dwi'n falch o ddeud, tydyn nhw ddim yn... Mae'r ma rhan fwyaf nhw yn bethau technegol ac er bod nhw'n newid y cyfrif incwm a gwariant a'r, ar um, fan tylen ac yn y blaen, tydyn nhw ddim wedi newid yn sylweddol um, yr ffigwr pwysig i i chi fel aelodau, neu un o'r ffigyrau pwysig i chi fel aelodau, sef yr balans y y ref- yr arian wrth gefn y y y cyngor a'r cyfrif refeniw tai. Mae yna dipyn bach o wahaniaeth a a mae mae yn cael ei yym nodi yn yr adroddiadau be ydy'r newidiadau yna, ond dydyn nhw ddim yn sylweddol a dydyn nhw ddim yn ffeithio neu cael effaith ar s- sa- sefyllfa ariannol y cyngor. Yym, wrth i ni newid yr prif um, darn o'r cyfrifon, wrth gwrs, mae angen newid yr nodiadau sydd yn, yn cyd-fynd efo nhw, a wrth i ni drafod efo'r archwilwyr, da ni wedi trio gwella safon rei o'r, or nodiadau, a mae yna un neu ddau wedi dod allan oherwydd bod yr archwilwyr yn meddwl to'n ddim, ddim yn ychwanegu gwerth at yr cyfrifon. Felly, ar hynna, um, o, a hefyd, dwi'n meddwl bod o'n werth nodi, sef y peth pwysig sydd hefyd yn yr adroddiad, ydy adroddiad yr archwilwyr allanol, um, sy'n dangos eto bod yn cyfrifon ni wedi cael ei paratoi i gyd-fynd efo'r cod ymarfer, a bod nhw'n dangos be mae'n dweud yn Saesneg, true and fair view, sef y peth pwysig, bod nhw'n adlewyrchu yn yr sefyllfa ariannol y cyngor.

Um, Ie, yeah, felly, ie, yeah, pleser gen i Noma i cyflwyno'r adroddiad ni ar um, yn eich chwiliad o'ch cyfrifon blynyddol. A fel oedd Mark yn sôn, uh, braf iawn cael dweud ein bod ni yn bwriadu rhoi barn ddiamod ar eich cyfrifon. Hynny yw, yn ein barn ni, mae'r cyfrifon yn dangos darlun gwir a theg o'ch sefyllfa ariannol chi fel cyngor. Os gai, fe mae troi, uh, fe ai trwy'r uh, adroddiad yn fras yn tynnu sylw at un o ddau o bethau, os dy hynny'n yn iawn. Felly dwi'n troi at tudalen 4 o'r adroddiad, neu 172 yn credu yn y pecyn. A atgoffa'r pwyllgor uh, yn gyntaf am wn i uh, na all unrhyw archwilwyr rhoi sicrwydd cyflawn bod cyfrifon wedi ei ddatgan yn gywir. Yn lle hynny, rydym yn gweithio i lefel o berthnasedd neu materol, yeah, materiality. Uh, so goffa'r pwyllgor o hwnnw, a'r ffigwr amlen i yw 2.6 miliwn o bunnau. Dyn ni wedyn yn sôn yn ymwydroddiad am effaith Covid-19 ar yr achwiliad, ac wrth gwrs mae'r pandemig dal yn cael dylanwad ar sut ydym ni'n gweithio, sut mae'r cyngor yn gweithio, a dyn ni wedi sôn am un neu ddau o bethau uh, yn yr adroddiad, yn cynnwys yr ymserlen ac wrth gwrs y dull o archwilio uh, sydd dal yn gweithio ar y ffordd ffrithiol uh, fel y naw yma. Mae'r adroddiad wedyn yn dod at y brif gasgliadau ac i gadarnhau y brif gasgliad yw barn ddiamod ar y cyfrifon. Dyn ni wedyn yn sôn am uh, cam ddatganiadau, a am paragraff 15, dyn ni'n sôn nad oes unrhyw cam ddatganiadau wedi eu canfon sydd heb ei gywiro, ac mae hwnnw yn gwneud gwaith yn haws i ni gyd. Uh, dyn ni wedyn yn sôn am cam ddatganiadau sydd wedi eu cywiro ac mae atodiad 3 i'r adroddiad yn rhoi fwy o fanylder am rheini. Mae Mark eisoes wedi sôn am ychydig ar rheini, uh, yeah, a, a materion technegol i nhw ar, ar, ar y cyfan, uh, a felly dwi ddim am mynd mewn i'n fanylder am rheini y prynawn yma. Ynglyn â unrhyw fater arall, am o'n i, mae'n ma ddau sylw uh, yn codi. Um, Mae'n deg dweud bod cyfrifon cynghorau ar draws Cymru yn gymhleth a mae'n gallu fod yn anodd iawn i'w ddarllen. Um, ac yn ymbarn ni, mae gan y cyngor, mae, ma lle, mae modd i'r cyngor cwtogi peth o'r cyfrifon. Uh, tynnu allan amryw o nodiadau sydd dan y lefel uh, materol. Wrth gwrs, y diwedd y dydd, uh, penderfyniad aelodau y cyngor a'r prif weithredwr yw beth i cynnwys yn y cyfrifon nhw, ond wrth gwrs um, y lleia gyd sy'n cael ei rhoi yn y cyfrifon, y lleia gyd o waith sydd angen i'w paratoi y cyfrifon ac i'w archwilio nhw. A felly, dwi'n digon hapus dros yr wythnosau misoedd nesaf i gael y trafodaeth hwnnw uh, efo'r cyngor i weld ble allwn ni gyrraedd erbyn flwyddyn nesaf. So dyna'r dyna pwynt cyntaf ynglyn â symleiddio'r cyfrifon. Mae'r ail, ail bwynt ynglyn â um, ansawdd y cyfrifon uh, drafft a'r papurau gwaith sy'n mynd efo'r cyfrifon. Um, y peth cyntaf i weid, os, dyn, os dim pryder sylweddol efo ni, Um, ond dyn ni'n credu bod modd i wella'r ansawdd drwy'r drwy broses o quality review am hynny, uh, cyn eu cyflwyno i, i, i, i'w archwilio. Wedi dweud hynny, dyn ni yn deall bod absenoldeb staff wedi bod yn fater uh, pwysig wrth paratoi'r cyfrifon lenni, um, a felly dyn ni'n deall hynny ac yn deimlo, cydymdeimlo efo hwnnw. Eto, dyn ni mwy na barod dros y misoedd nesaf i drafod y broses hwnnw a gweithio efo chi i sicrhau y broses hwnnw. Mae'r argymhellion wedyn yn ystymyd ymlaen o'r sylwadau wy'n newydd ei rhoi ar ddiwedd y droddiad. A felly, a, a dyna hi, uh, oriodd i, heblaw uh, i weid diolch wrth Mark, Bethan, Cle, a'r tîm cyllid i gyd, am ei holl waith galed ac eu cydweithrediad efo ni, wrth i ni archwilio'r cyfrifon am y tro cyntaf uh, yn, yn Cyngor Môn. Uh, a felly, efo hwnnw, mae drosgwydda nôl i'r cadeirydd.

have got there. And thank you very much indeed for your contribution, the positive contribution that you've, you, that you've given to that. Thank you very much indeed. Do I, is, is to Mark, going back to Mark or to going?
Ie, yeah, diolch yn fawr, Mr Grey. Ie, yeah, jyst i, i ymateb i'r argymhellion yn yr adroddiad ISA 260. Ie, yeah, mae'r mae cyngor a'r adran gyllid yn derbyn yr, yr argymhellion ac yn barod i weithio gyda'r archwiliwr allanol i um, gweithredu yr argymhellion ac i wella'r proses a'r gwaith papur ac yn y blaen erbyn flwyddyn nesaf. A gobeithio wrth i ni weithio fe'n gilydd, wneud pethau wella. Da ni yn dysgu'r ddwy ochr a gobeithio ar ôl ni fod trwy'r proses un waith, fydd yr archwiliwr yn dysgu ac yn, yn deall dipyn bach gwell yr ffordd da ni'n gweithio a ni'r un peth efo nhw a gobeithio fydden ni'n symud ymlaen a Um, wneud y broses dipyn bach mwy, mwy haws, neu mwy streamlined flwyddyn nesaf, sgai ddeud, ond, ond mae cwblhau y cyfrifon i'r amserlen sydd yn lleihau bob blwyddyn yn, yn anodd. Mae o'n creu pwysau ar, ar y tîm cyllid i gwblhau bethau'n gynt, ac wrth gwrs mae hynna'n meddwl bod yna problemau yn codi sydd yn, yn dod allan yn y broses archwilio wedyn. So, tydy Tydi cwblhau pethau ar frys yn sydyn, dwi'n deall pam mae o'n cael ei awgrymu er mwyn i ni symud ymlaen, peidio canolbwyntio gormod ar beth sydd wedi bod ond yn edrych ymlaen ar beth sydd ddod, ond wrth wneud hynna wrth gwrs mae o'n creu pwysau a mae 'na camgymeriadau yn digwydd sydd yn cael eu codi yn yr archwilio a hynna 'di'r

fixed at 2.6 million. How how that came about. I suppose I ha also have some specific questions, but I'll leave those for the moment. Okay. Diolch yn fawr, na i, na, i, na i gychwyn yr ateb. Dwi'n meddwl bod yr, yr ail un yn haws na'r cyntaf i ateb. Mae Mae 'na gymaint o ffigyrau yn yr yn yr cyfrifon a maen nhw'n lincio ei gilydd o un nodyn i'r nesa i'r nesa a mae o'n anodd bob tro i gael y roundings 'ma i weithio'n iawn a da chi'n newid mewn un tabl a mae'n cael effaith anghywir ar dabl arall so mae mae yna bob tro broses o penderfynu yw pa ar un da ni'n newid neu beidio. Dwi ddim yn ymwybodol a fedra Bethan neu Fon gywiro fi, o newidiadau yn y ffigyrau o flwyddyn dwytha, um, ond hapus i, i adael Bethan neu Fon ateb ar y pwynt yna. Um, o, na rhai o'r ffigyrau, dwi'n meddwl ddim yn cyd-fynd hefo ffigyrau um, blwyddyn dwytha yn y drafft cyntaf. Dwi'n meddwl dyna oedd rhai o newidiadau oedden ni wedi codi yn ystod yr archwiliad.
Ia, cytuno efo yym be' mae Yvonne newydd ddeud. Yy pan nethon ni trosglwyddo yym yr spreadsheets o un blwyddyn i'r llall doedden nhw'm 'di yym dod trwodd yy yn gyflawn yn gywir.
Felly cywiro nhw i be' o'dd nhw yy gath 'u gyhoeddi yn yr cyfrifon terfynol yym 19, 20 o'dd y newidiada', so ma'